Selamat malam bala peninga semua. Jadi ke sekali tu kitai deka nusi jerita iya nya jerita menyadi kitai Ria Imas. Sapa bala kita enda ngelala Ria Imas tentu kita mayuh nemu sapa orang ke bempu nama Ria Imas. Nyadi jerita tu iya nya jerita van mai bangkai nya tajuk jerita kitai baka ke malam tu. Semina jerita tempa kenu ku iya. Nyangka jerita tu utai tu nyadi ba iya kini legi kitai sama mending ke iya kini ke pejalai jerita tu legi na bala peninga. Nyadi jerita tu udah dia bisi pemendar dikeluarka aku ba channel aku Kason Skuah Oro tu. Laban udah dipadahka menyadi ria imas nyadi jerita tu. Dasuh iya keluar ke ba channel aku. Terima kasih ngagai nuan menyadi riau imas au laban udah ngemendar ka aku mansut ke jerita tu baka ke malam tu. Pia mega sebedau aku nerus ke jerita tu. Aku meri selamat taun baru ngagai kita semua bala peninga. Ngarap ke kita gerai lantang senang chelap linap nguan menua lalu bulih rezeki ke manah hari taun ke udah-udah. Pia mega aku bebesai ati ngucapka selamat taun baru ngagai penyadi kitai Ria Imas. Iya ke ngempu cherita. Ngibuh kitai bebuai ke masa, bebuai ke jam lalu deh terus ka ke utuh bala peninga. Pia ke munyi iya bala peninga. Jalai ti enda rata sereta belubang din ditu ngujung ke van debai aku kadang nya laju, kadang nya mega ke kiba ke kanan. Maya ba jalai lurus baru ulih ngelajak mimit ngelaju. Tang enda ga tak bangat laju nangi enggai ke enda tepeda ke sekeda jalai ti udah diubah. Mau ga mata maya diriba malam. Ukai nya dipeda iga. Ditambah ke ujan meh besi kenyau hari pun lemai tadi. Pama diri ga pengelansik mata aku maya diriba malam. Tang bisi maya nyau abis ka masuk ngagai parit lebuh mata kilap. Ngantuk nuan jang. Benung nyamai aku deriba. Dia kaban ba sepiak Tedani lalu nungkun insap. Enda nemu ni pengelama kaban aku nya tinduk sepemanjai jalai. Taja pan jalai tebangat jai. Tang mata iya nyamai naul lelap. Enda peduli ke taya bin ti suah ngelantak lubang. Bedau tu chek. Nama deh? Ka betukar deriba. Pia ku kaban inya tadi. Gintir deriba band enggau kaban ti deka enggau aku ngena nama Ucek nya enda tentu sebarang maya iya dani sigi alu minta tukar taja pan iya orang lama kereja ba kompeni. Tang enda kala iya ba ambi ulih ba aku. Ba dia aku chukup bebasa ke iya. Taja bisi maya mulut iya nya baka ke enda nemu bepampur maya bejaku. Din tua ngetu ujang. Ka kami dulu aku tu. Deh nya legi ni peneka nuan meh tinduk. Enti enda ulih tinduk ba kerusi di mua tu, gali ba kerusi panjai belakang nyin ga nuan. Ku Chek nunjuk ngagai aku siti bangku panjai ti endang sedia ke kena gali. Tu trip ketiga kali aku udah enggau uchak bejalai malam sekumbang aku ke gawa enggau kompeni mai bin. Ndai lapa ngenung deh Jang, gelek ati pia, ko uchak tu tuchum malik ngagai aku. Enda gelek nyamai agi ditu, bisi enggau nuan berandau lagi. Ngambi nuan enda ngantuk, pejalai tua pan agi jauh andal. Nyangka dini hari legi baru datai. Ko aku bula aku chek. Kebendar iya ukai peneka ati aku deriba band baka tu. Tang nama daya diatu ukai nyamai begiga pengawa deriba. Ni ke bisi nya meh dipinta. Nasib ga bulih. Tang salah mimit pengawa driba ke dipinta ku nya iya nya driba bin bangkai driba mai bin bangkai. Dia jeng dia tua ngetu ku cha nunjuk ngagai awak ti lantang endur ngetu. Maya van udah ngetu cha pan lalu beguai pansut. Nyangka ari tadi iya udah ka kemi. Maya ucak udah pansut keluar, dia aku sempat nyeling ngagai utai ke dibai ba belakang bin. Malam tu aku enggau ucak dasuh tukang nganyuh bangkai siku laki ke mati lemas berapa hari ke udah ngagai siti menua kira ke udah masuk ngagai ulu. Kebendar iya pengawa aku enggau uchek ukai semina driver aja tang mega ngatur pengawa bukai maya ba rumah bangkai sepital. Agi ngat enda aku bekeni gaya bangkai orang ke debai ba belakang ben nya lebuh maya ngemasuk ngagai rarung tumu pagi tadi. Taja pan bangkai nya udah beku diais. Tang gamal bangkai nya seruran lekat ba mata aku. Bangkai nya ukai baka bangkai kitai mensia ke baru mati, mata abis pasut, perut gentung lalu sekeda isi udah teberarak. Taja bisi dengkah ke ubat ke enda ngetanka bangkai nya ari ti but. Tang sepengudah setengah pejalai bau bangkai nya nyau malu-alu ngesuh mansa lubei tu. Ojang. Eih! Ko aku nyau tekenyit meda mua ucik aja jengua ari cheremin sepihak aku tadi ba. Ahahaa! Tekenyit pia Jang. Nadai endar ga penani nuan. Ka nemu Jang, betaun diri aku udah kereja deriba bin mai banggai. Tang tu meh keterubah bulu aku telain asai. Pelaba aku ka lain utai da baik tuan nya Jang. Ngelama tu enda kala bulu aku tu layan asai. Uji nuan ngesiu ambau nya. Berupai bangkai ba dalam nya rarung nya udah teberarek. Rarung nya pan nyelai nyau berupai tebuka mimit. Eh nemu kediri nuan tu chek. Bah betukau tua agi. Ku aku lalu buka pintu bank. Udah aku keluar ucak pan masuk nukar penuduk aku. Udah aku ba luar bank maya ka ngagai pintu sepiak dia mata aku asai ke bisi meda ayah utai duduk dedugau ba bangku panjai belakang bank. Tekala nya singkang kaki naka merat ke engka urat ba tubuh asai kena ulih dibai engkebut. Utai ke dipeda aku. Baka benung mata ke entara aku enggau Ucek. Oi Ijing, masuk japa agi ah. Nama utai tegenung nuan ba luar nya? Ko Ucek ngelara seraya nekan hon van. Tekenyit ninga bunyi hon nya baru utai dipeda aku ja tadi nadai agi. Urat ba tubuh pen nyau ga tendur mimit. Nya deh semanyai jalai nujih jalai pan Bunio. Mata aku ngai tinuk taja pan berasai lelak udah driba tadi. Ucak baka selama pending iya dipampur ngena earphone bedinga ke lagu. Tingau meh tudah aku kediri-diri ninga munyi rentak band bekeregup nujah jalai ti jai. Maya benung nyinuk ngemata ke jalai dia idung aku asai ke siung bau ti bangat ngelai. Ba dalam ati, lalu jampat melaba aku utai ti enda manah. Akai dei bedua enggau utai ba belakang nya. Iga ke enda tenantai ke datai ba menua andi dei. Udahlah aku tu ukai nya bisi utai kena ninding bulu diri. Ucha nya pan ngumba enggau ka ngai enda bebampu pending bedinga ke lagu. Akai dai jing. Panjik tayar bin tua. Ku ucak lalu mandam setiring bin. Ninga ucak madah ke tayar panjit aku pan lalu mupuk tusah ati. Ujan ga menung mesai mesai ba luar. Jai amat ga nasib tua sekali tu jing. Ngai enda maya tu ga tayar bin tua panjit. Bah Aram nukau tayau. Enda ulih anti ari tu tawas. Ko Ucek lalu keluar ari ben. Meda Ucek udah dulu keluar aku pan lalu beruman nitih ke iya. Tang maya ke baru ka muka pintu ben dia aku ngasai ke pegu asai ke dipurus urang naka penyelap asai pegu. Antu bedua enda ga nuan nya. Uji tak jenuh nuan neh. Ko aku memutap dalam ati kena meranika diri empu lalu beruman pansut. Maya ke pansut nya, seningi enal ga enda tetempuh ke ucek ti udah ngalih ke ngagai sepiak endur aku. Meda gaya aku baka ke bisi utai deka lari, dia ucek semina tuchum lelegup. Nama dia Jang? Bisi agama nuan nya? Ko ucek lalu nungkun insap iya. Eh, enda anai ne nama aja. Ku aku bula, ke bendar dalam ati asai iti deka manyung lebuh pegu kena purus utai tadi. Bisi ka jerak asai ati enggau orang pengawa deriba bin bangkai tu. Bah, enti nuan enda buyan, ambi tayar spear tua ba belakang van nya. Aku ka ngiga batu kena neka tayar luan van tua. Nangi ke enggai ke van tua melurut legi. Ku Ucak lalu ninggal ka aku kediri-diri. Akai deh Ucak. Nundi aku ama mai ga nuan neh. Ngai meh sama bela ngambi tayar ben nya dulu. Ku aku dalam ati diri. Bebai ati ti berani ke sa. Aku lalu muka pintu ben belakang. Maya pintu ben belakang buka. Dia meh aku chukup tekenyit. meda penutup rarung udah tebuka. Asai ke disintak kandang dada meda utai baka nya. Alit ati ngenang penutup rarung nya tebuka. Van nadai ga laju enggau ida bai ucha tadi. Udah dua tiga kali narit sintak seput. Nya baru aku nguji merani kediri nutup penutup rarung nya baru. Bau ti mansa idung. Naka iya penyai bau bangkai. Sambil ke nguji nutup sambil nya mega mata aku pejam chelek. Mai ati berani bechampur buyan penutup rarung dipegai. Maya jari baru terengkah ba penutup rarung. Dia lengan aku utak berasai chelap asai ke benung degengam orang. Enda berenti lama, enggau abis ati aku ngelari ke diri ngagai endur uchiak ti ngiga batu kena nekau tayar luan bin. Uchiak! Uchiak! Ndai ni nuan chiak? Ku aku rerauh ngangau ke nama uchiak. Enda malu ke diri empu buyan. Ni naka pemesai nyawa aku ngangau ngiga uchek. Tang nyelai endar taja ni pemesai nyawa aku ngangau ke nama iya. Uche tetap nadai nyaut. Baka ke nadai iya dia. Meda nadai ga saut ari uche. Aku pan nyau amis ati seraya ke kalat-kalat ba jalai besai. Pia begiga ke uche, pia mega mata aku tepeda ke utai dua-dua da dugau dalam bin. Ukai siku dua, tang bisi tiga tauka empat iku senaya orang ba dalam bin nya. Ndai ni nuan uchak? Anak meduan aku uchak. Enti aku bulih nuan agi, enda baka nya ga mauh nuan dikerejaka aku lagi. Enggau panjung-panjung aku baka orang gila ngangau ku uchak. Senaya utai ba dalam bin baka ke merinding ngagai aku. Nya ti ngujungka aku belanak ngelari kediri sambil ngarapka bisi kereta tauka lori mansa maya nya. Udah ngasai jauh lari, nya baru aku ngetu enggau seput-seput. Maya nya mega baru ati aku berasai lantang lebuh meda bisi senayak api lori ari jauh. Beterima kasih ngagai Petara agi nyangkung nasib aku. Dalam maya ati gaga meda lori nya udah semek. Dalam maya nya mega ati aku berasai nyelai. Kini penunga ucak tadi. Enda patut iya udah dulu ngejang lari kediri maya aku muka pintu belakang pen. Apo nama meh nuan tu nya didegi ba tengah jalai nya kaban? Nasit mata aku tu lansia. Enti enda tadi anjur tubuh nuan di india tayar lori aku. Ku driver lori nya maya aku ngetan ke lori nya. Udah masuk dalam lori nya baru aku nyerita utai ti nyadi ngagai driver nya. Nyerita ari pun aku betukau driver enggau uchek nyentuk ke ngagai taya van kami duai panjit. Salah enal nya kaban. Endur seduai ngetu betukau driver nya sigi pendam lama nya. Tang pendam nya udah kena sungkur. Laban enti kena rampit jalai baru. Pia mega endur taya van nuan panchit endang pendam lama kitai iban. Ukai beduan nuan tu kaban. Sigi ka angat jalai tu enti nuan enda benasip. Pia ku deriba lori nya nusi ngagai aku. Lebuh lori mansa endur van aku ngetu je tadi. Dia meh aku lalu ngasuh driba lori nya ngetu enda lama laban ka merati nyangka ucha bisi dalam bin nya. Tang puas gining-gining ngemata ari lori nadai ga aku meda senaya ucha. Bah pansut tu ah atur baru penutup rarung nya nggai nyadi diteju lalu lenga ba dalam bin nuan nya. Pia ku driba nya lalu nutup injin lori sereta lalu keluar. Meda iya keluar aku pa telalu nitih. Tang maya udah pansut ari Rory, dia ati aku asai ke disintak. Bah, kemaya meh aku bisi nusi ngagai driba lori nya senentang penutup rarung nya tebuka. Kati iya tau tak nemu sereta mai aku nutup penutup rarung nya. Eii. Salai enggau tu. Maya nya meh aku ngasai ke tubuh nyau ke gitik. Peluh nelusur ngemasah ke baju. Abis asai ka tekemi. Bisi mega asai ka bira. Bechampur-champur asai dalam ati kelebih agi maya mata aku meda orang ke driver lori nya udah datai ba endur van aku ngetu. nyelai nama setengah tubuh orang aja nya dipeda. Ati ti takut enda ulih dikira agi lalu enggau naka ulih aku manjung sepengamih ati nyawa ngangau ke nama Ucheck. Ucheck! Maya ke ngangau ke nama ucek dia aku ngasai ke kuyau aku nyau semetap pedis naka pemedih di sepai aku. Nya sepai nuan jang. Rerauh ngigau baka orang gila. Aku ka driver apan enda nyamai, ko ucek nyeling ngagai aku. Nai ngigau aku tu tadi pia ucek. Ko aku agi murus kuyau ti berasai angat ditambah ucek. Ngigau menua nya tadi ukai ke bapa kali aku ngereak. Tang enda ga nuan ngeleda. Ka penda nyau nampau mua nuan meh aku ngambi nuan ke ngeleda. Ku ucha te tuchum meda aku ti benung murus, ku iya. Nya bala peninga nyu kenyap iya nya ukai nyata. Bala peninga sigi baka nyema kitai bisi bala bala kaba belayan ke bisi pengawa. Kereja mai band bangkai tu sigi mayuh pengalaman sida bala meninga. Sigi bisi pait iya bisi manis iya empu. Nyadi bala peninga kira ke nangka tu jerita kitai au laban udah ditulis menyadi kriteria imas iya nangka tu. Kira ke abis meh jerita kitai tu. Pia mega kitai betemu baru ba jerita ti bukai ti ka datai ba taun baru kira ke. Jerita tu meh pengujung taun baru kitai laban sehari tu iya nya tiga puluh satu hari bulan dua belas kitai deka ngintu taun baru pukul dua belas malam legi. Nyadi bala peninga selamat malam mupuk dulu aku.